हाँ अब अच्छा। आ, भैया नहीं तो हाँ भैया आवे तो है कब नहीं तो आ गाड़ी अब पकड़ ले आ रहा है गाड़ी साहब है ना गाड़ी से आते आँय? प्लेन कर देली प्लेन से आवे थे तो उड़ते हाँ ए। प्लेन है तो प्लेन से आवे थे कि गे क्या के हैं? हमरा एगो कोट किन दे के हाँ किन देबो आँय? हाँ किन देबो पूरा- ना टेंशन ना बढ़िया वाला हाँ किन देबो कि हमरा बउआ जरे ले। जइया तू जइया बरियाती ना तो किन देबो

हमरा घर में की दूध भैया हमर बियाह के दिन ठेकाइले हम बियाह कऽ के तऽ चलि एलियै घरे कथी कहते हमर माय कहूँ मारा नहीं लागो ए चीनी बड़ी ना बोलने है मैं मैनेज कर छु ला यहाँ के के बहरे छ मलाई कुटाए लागती के ठीक छ

माय इन्हें ना आन माय आन इन्हें ना कथी गोर लग छै माय सिरा के अला ह साथी हो आय साथी हो न ई सब कथी से भरल है अब बिहान तोर बियाह हो त गीत गबाबै छी ना खाली कनिया आ गीत चलि एलौ। मंगल होतै ना

हैं? उ देखी त घर भर गेलै सारा लगा सामान लगा किना आ गेलै। बेटा पुतोह के घर में देखियो तू कथी सब पूरा कहै छै हम गीत गबाबे ला बैठल छी कते खुशी रहली जाई त बियाहे क के चलली काठमांडू से देखियौ न पढ़े ला पेठेलियै या कते पैसा खर्चा कैलियै या आ ओही जैसे लड़की सब बियाह क के चलल ई लड़की देखी त कथी है न ई भी देखी त हेया बाप रे बाप कते सुंदरी देखी ना हाँ, उ जब फोटो में देखे ने छले ठोरुंटी छलो ओला ठोरुंटी तो ओकरा से बढ़िया है कि नहीं ओकरा से बढ़िया हो तोरा दान दहेज के चक्कर में तो हमर बियाह करावे चाहे छल ना दान दहेज के चक्कर में ओते खर्चा कर ली तो दान दहेज ना देतै मंगनी बियाह होतै अभी हम जब ओकरा जरे बियाह कर ली थी तो हम भारत ओकरा लगे घूम सकते हमर सब साथी हंसी एकर मतलब तू घूमे लगी तो घूमब नहीं तो हम घरे में रहब घूमे ले हम बियाह नहीं कइले काठमांडू हम पढ़ी छी घरे में रहला घरे खेते हरे जोता लागी आइए मतलब हम त हम घर में नहीं छी आय आय, देखी त। बड़का भैया बियाह कैलक हन त घर में रखले बाबा कि काठमांडू में घूमी है आय नीक देखी त त अहाँ सब खेती किसानी करे वाला आदमी छी हम आब तो नहीं होते हम हम पढ़ लिए हरे जोता लागी ए, हमर सबके शौक ना है हमरा सबके शौक में आग लाग गेल है अहाँ के शौक हवा अहाँ के घरवाली के शौक हवा मोटरसाइकिल में काठमांडू घूमे के हमर से ओतन पैसा दल के दहेज दल के सब में आग लाग गेले ना दहेज अहाँ अपने राखू हमरा कुछो नहीं चाहिए आई बुढ़े दहेज से तो पैसा से पढ़ैली आ काठमांडू भेजली आ। हम कहै छली अहाँ के कहै छली नहीं भेजो हाँ, हम ना विश्वास करत रही जे एना करते हम कहलिए हमर बेटा नीमन हवे ये मारू तो चढ़बै हो। उ चढ़बै एक नंबर के उहे लड़की पुतहु हमर नीमन पुतहु नीमन देखे। हवे हमर घर में हवे देखे छै

आ, आ, भाई बाप के हैं? आ, भाई बाप के भा- भाई भाई बाप के हम ठिका ले ले छियै अच्छा ए, भाई बाप के अहाँ अहाँ ठि- अहाँ के उ ठिका ले ले ए, छथिन हम अहाँ के नहीं कहै छी अपने माय से बात करै छी अहाँ के अहाँ पर जे पैसा जे खर्च लागल छै हमरो बाप देले हबो बुझली दहेज के पैसा अहूं पर खर्च भेल हबो अहाँ नहीं देले छी हमरा हमर माय देले है हमरा त अहाँ के माय के हम देले छी ना तऽ अहाँ दुआरे हम समझाउ हैं? ओते जे अभी आइ जे 8 लाख 10 लाख के ढौआ लगली है आइ उ ढौआ त बुरली ना उ ढौआ बुरली कि नहीं

हम नेपाली ना सीख हम ना बुझब ओकर बात तन छुमा छु कहते त हम त मुंह तक अपन हमरा मारबो करत उ नहीं मार तू की बड़ सेवा कर दो गाड़ी पर हाथ हां वो अपना भाषा में कछु मछु में हमरा गाड़ी दे ये नहीं गाड़ी पर दो हम बुझबे ना करब जे गाड़ी दे यार कि कथि बोले यार हम है आ सब कथी हंसी जी जाओ हमरा घर से तू है हमर समाज सब आवे बैठे समाज सब है त तू करबे से वो खत्म करतै कहू त ये कहू त सब गोरा के बेटा त बिगड़त कि ना बिगड़त बिगाड़ते देखा सब गोरा के कहू गांव समाज के सारा बिगाड़े है घर में गए रे बसन होती बाप रो बाप ले वहाँ घर में घुसा लेला अब तो हम नहीं रहम घर में जाओ कहे अब छी एकर हुनका जे मन आब जे मन है से करौ आब की करतै न करतै आब एक जनू के आब आइ आबै छी तऽ पूछ बतियबै आब आब हबै छै हमर बड़को बेटा आ बुढ़बो आबै छै आ तब आइ हम आइ ओ बैठबै बाहु बा ना आइ आबै दही आबै बाबू से तू बचा ली हमरा ना हम तऽ आइ कहबौ आइ बाबू जी मार मारी ना ना आइ तऽ कहबौ आइ आबै दही मैं के कहाँ गेलै हमर छोटका कहाँ गेलै गेलै गेलै दिया गेलै, पुता में जे गेलै। मारी छला अभी तो फोन ला ले अब गाड़ी अच्छा। से ना भगले अच्छा, तो से तो पूरा भगले। सीधा मारी है

जेटका बेटा हबे पुतोह हबे ओकरा से बेसी मानैयन हमरा हमरा घर में सेवा कि करेलन, हम नहि मानै छियौ हम नहि मानै छियौ हैं? तोरा मानले तो कह लेले हैं आब तोरा बात में हम ना रहबो तोरा जे जे मन हो से से कर गन जो तो उ प- पहिले उ ना। जीवला के हमरा दो- फैसला कर। जीवला के दस हजार रुपया दही ना हमे एयरपोर्ट से रुपया ले ही- दे अपने में ले ले है तू हम कहै छी हमर बेटा प्लेन से अबै छै सब गोरा प्लेन से प्लेन एलियै से। एयरपोर्ट से एलियै घर हैं? आ तो- तोरा पुतवा के लगे वही नहीं दियो रिक्शा पर दोसर पर प्लेन से तू अइले है हाँ तोरा प्लेन से हम बोलेलू कला जब शुभ शुभ में बियाह शादी करब हाँ सब बोलब गायम बजायम कि कहलू कनिया लेके शुरू दिन घर चल आवेला तो रह तू हैं? तू रह। ना रह खाली घर में बा बाव के संभाल लिए हम जाई हाँ छी। हम तो आबे नहीं आई तब बुझा दे ए भाजी भौजी भौजी ए नियाम ना हे नहीं आओ ना नहीं टोको आ हमरा हे हे नहीं आओ ना नहीं टोको हे नहीं आओ ना माय पिता ले आओ ना हमरा नहीं टोको अहाँ बुझले हम जी आ कर लगी छी हां माय के पुसालो अहाँ हम तो हम तो आओरो ओए में आग लगावे वाला काम करब रुको ना भौजी हाँ, अहाँके दहेज। लागि हम गिफ्ट आनने छी नहीं चाहिए हमरा अहाँ के भैया हमरा बहुत गिफ्ट दै हम बुझले नहीं चाहिए हमरा भौजी कर ले अहाँ जे कहली है सार समाज के बाप रे हमर बाप मतारी त सुनते त थू थू कर देते कहते हम अपने बेटी के केहन घर में बियाह कर देलिया अहाँ तऽ बात बुझू ने